Something happen for Balogun market, una wen dey Balogun market eh or wen dey around there eh, something one gist reach me, dem say e get one woman o, say her name na um Brazzers um fabrics and dem say na every year na im her shop dey burn o and other people shop go still burn join am o, say but las las na only she na im government go come give money abi na licence to rebuild di shop While di oda pipo wen dia own burn, dem go go village, dem no go fit kukuma build dia shop, tins go kon hard for dem. Eh, say her name na Brazzers Fabric. Make I play di video first o, make I play one of di videos eh, for wetin happen wen I see, make make una hear o. You must go! You must go, evil woman!

na the other traders na dem dey shout so for the market so if you know about this gist call me o the other video. akumawaṣọ white

una wa o ratata na true o wetin dem dey talk about that woman o we get eh, okay o- o- wen get brazzers fabric she's a pastor in roscc as a redeemed christian church of god married to an alhaji her shop burns every year it's money ritual also she don like people to say sorry to her if her shop burn and another be say she will build it back again Ra, sir. actually, wetin dey tell una

Wow. All na foreign foreign list you see, original ones. Are you serious? I tell you, even the ones where they were the where they quench the fire water pour, they even dry them on top the fence. Yeah. They first they dry them there. Eh? Yes. No be lie in the talk na true na really every year that thing used to happen. She mm. dey use food and gift take uh, gather people to uh, to make a church. Eh.

You okay? You go you you go pay me. We go pay you now. Okay. Abi you wan come? Abi you wan you wan even come my studio make you talk am for radio? You know say me we dey wait you wan do meeting here. Okay. No, e- even if na tomorrow you wan come, no problem o.

okay you know wetin go happen dem mama eh tomorrow eh i go come tomorrow how you check am Okay. eh tomorrow around one o'clock i go come tomorrow afternoon Okay. so when i come i go ask people when dey there i go see you gan gan gan me and you sef go Okay. me and you go snap picture eh i i hear say you be you be pastor too For redeem. eh

okay so that means all this thing wey people wey people dey talk say the shop dey burn every year year na lie be those ones so. na lie you go come ask people na lie. okay mama i go call tomorrow for afternoon eh. Yeah. okay mama take care god be with you eh. Hey. una that year i i don i don follow may god bless you Ab uh, abasindo and one other guy when and one other lady i mean when send me the woman number. that that that, that woman na lie she dey lie o. Oh. Okay. Why you talk so? I, ah, ah, I get evidence. You get evidence? Boy, Tomorrow, sir, I go go there. Who go follow me go? Make a knock up like say I go and not come back. Oh. I beg you. Who go follow me go? Hey. God yourself, oh, that woman. She fit kill you. Not me, me are you. na me, na me. Hello, daddy, for like.

Mm. Eh, hey, mom, like, my our office dey VI now. So that me and me and you go go since you dey Ibeju Lekki. No, that your your your own place too far. Okay, what did go happen now? Be say if you want for me, go ahead. Eh? Let's see what will happen. Eh? Send me a message for market. No, not be say all this kind of wish go say they they want go, they want go, and I no go go. But I'm gonna try me. Eh? If you want follow me, go. I need only five persons. No, only three. And you go get motor because na you go carry us go so you go send me if you no get motor no send me message o send me message for market trust number say ra i want to go with you it's a serious matter so that we we we will go there we go see the woman follow am talk snap picture then we go come back to market trust talk am for here womlere i go like to leave around nine o'clock gangan in the morning so that make we quick go there na just cms here na and blow come back is it not possible cms here na

for wazobia fm ninety five point one eh eh two six seven eight etimiya crescent if you dey around there and you wan make me and you go that place so that as soon as i dey close morning show by nine go we just take off pia go uh, balogun market here we we'll go see the woman follow am talk then we we'll go come back to market run so that make i fit give people the gist eh during market runs time na e, e go take sweet If I go after market runs, e no go sweet again, Wamrere. Oya come our office, eh, once you reach our office, park your motor, stay for security post, say you come see ratata. Come before nine o'clock o, because nine on the dot, eh, I don go. If I no see who come with motor, I go kukuma enter uh, cab, I go go by myself. But if you say, okay, Ra, I wan follow you go, mo go ask the woman, mo go loot things. Eh, me come be say na only me see am o. Oya na before nine tomorrow, once you reach our security post, talk say you dey wait ratata. They go tell me, Wamrere, I don comot o, tomorrow na war.

News time don reach o. News time don reach o on top 95.1 Wazobia FM. FM. All right, still 951 Wazobia FM. You see this correct o'clock. Groove yourself this fresh afternoon.

Go and collect your. You never download the Wazobia FM app? Chai! Hmm, you dey miss wella. Oya, download our Wazobia FM app today on top Apple Store and Google Play Store. Make you fit listen anywhere and everywhere. Join the Chukmat family today. Wazobia FM 95.1. Chukmouth.